E, ũngĩacerire taũni ya Othaya hĩndĩ ya ũtongoria wa President Mwai wa Kĩbakĩ, kĩrĩa kĩagucagĩrĩria maitho ma aingĩ nĩ ũgemu na ũkenguku wa taũni ĩno, no mĩaka ĩnana thutha-inĩ ũcio, kĩrĩa kĩrakũnyita ũgeni nĩ ihũba cia matakataka iria inyagĩte cikĩrĩro-inĩ cia taũni ĩno. Ũndũ ũrĩa aikari gũkũ matũũraga moragia nĩkĩ kĩarĩire kĩngĩ. Niĩ ndĩ mũgarũku mũno kuma rĩrĩa ndokire taũni ĩno itũ ya Othaya, tondũ niĩ Othaya ĩrĩa ya Gĩbakĩ ndoĩ tiyo ĩrĩa njũĩ ndagĩka ĩno. Mũngĩthikĩrĩria mũigue ndĩna homa, na makanika maingĩ haha nĩ marwaru, tondũ gĩbara gĩkĩ rĩrĩa kĩahurwo nĩ rũhuho gĩatũkora kũrĩa rungu tũkomete-rĩ, Korona yothe ĩkĩrĩte haha. Ana andå rä u thikå ici bata kä cwanya cå gå thaa tondå rä bakä rä irwo nä kä ara gä kä makä rä a no thĩinĩ wothe arute mĩaka 26 wĩra no ndiĩ ndona thĩna tondũ tuonete thirikari-inĩ ũratwatha thĩinĩ wa thaya tondũ

kũrĩ customer wĩrĩgĩte gũka harĩa akĩnjĩra ndamwendeirie nyeni njũru ati nyeni ciakwa ciarĩ na thĩna nĩ mũnungo ũrĩa ũkoretwo handũ harĩa rĩu tũrenda tũgũ- tũ- tũrenda twehererio gĩko kĩu na kũngĩhotekeka kũngĩhotekeka matwehererie with immediate effect tondũ twĩ na thĩna ta rĩu andũ arĩa mendagia indo ha andũ a nyeni ona ũgĩũka kũgũra nyeni nĩ ũiguaga ũconokete mũno customer nĩ ciũrĩte nĩ ũrĩa ngi cingĩhire andũ mokire aya metwendagĩria menya maya makũnyita ngi magatũria atĩrĩ nĩ mũninĩte tũmũhe tũngĩ E, Maroiga ngavana wa kaũntĩ ĩno Mũtahi wa Kahiga na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ nĩwe Gĩchũkĩ wa Mũgambi o ũndũ ũmwe na MCA wa wondi ĩno nĩwe John Theuri mamonagĩra o ngathĩti-inĩ makiuga nĩmariganĩirwo nĩ wĩigĩrĩrĩki wao Na kwĩhĩta gũkanamarĩithia mĩciĩ ta kũi. Matongoretio nĩ MCA othe na nĩndĩmandĩkĩire kinya message cia kũmamenyithia atĩ ithuĩ Uthaya tũtirĩ na ũtungata nĩ ũndũ wa mahuti marĩa marĩ Uthaya. Mĩaka ĩrĩa tũkoretwo na hau kabere, Uthaya ĩkoretwo ĩrĩ theru mũno na o ta ũguo mũrona andũ othe aya makoragwo marĩ atheru mũno. Ithuĩ nĩtũramaka mũno tũkarigwo gũthiĩte atĩa, atongoria aitũ mambĩrĩirio nĩ MCA etagwo Njambu Kenya. kana John Theuri makaga gũkorwo makĩiguithania na mũmbunge, mũmbunge nake etagwo Gĩcũkũ wa Mũgambi, tũkarigwo gũthiĩte atĩa, akaga gũkorwo akĩiguithania na ngabana. Mahuti maya nĩ marĩ harĩa matwĩte maitĩtwo, na ũthaga gũtirĩ gwakinya kiwango gĩkĩ mũrona atĩ nginya ngui mũthenya mũraciona taũni nĩ ũndũ wa kũgucĩrĩrio nĩ gĩko gĩkĩ. Kĩũria kĩrĩa tũragia kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, MCA witũ rĩ, ahatũkagĩra haha tũingĩraga, aikaraga haha silent nĩho atindaga. Akĩnyua cai, abatara ageni athiaga ha silent. Na nĩ onaga gĩko gĩkĩ gĩothe ka atacionokaga. Kĩu. Na kanjũ mokaga haha o mũthenya kũgĩra mbeca. Ũkarigwo atĩrĩrĩ, kaĩ twarĩthuanaga na kĩraigua ũguo tuokĩrĩte tene gũthiĩ gũte kura citũ? Merwo atĩrĩrĩ anene acio aitũ, acio maratũ, athamaki acio maretwo athamaki, gũtirĩ hĩndĩ tũkamahe kura rĩngĩ na meharĩrie kũinũka na matikanatinde makĩroka. Nĩ mainũke. Nĩ mainũke. Rĩu maroiga marĩ hatĩka-inĩ ya kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko. Woi, twakua rejection yothe ya ya Karema Ward. Tafadhali tu mutwererie giki giko tutwarora mukingo na COVID-19 eh nginya korera ndaria. tũratinda thibitarĩ tũgĩtwara ciana nĩ ũrĩa irwarire ithũri nĩ ũndũ wa gĩko mca tũtimuonaga ngabana tũtiramuona nĩkĩ kĩragire twehererio gĩko gĩkĩ na kanjũ no tũrarĩha Tũrĩ na mũrimũ wa korona tũrerwo twambe twĩgitĩre Rĩu tũkarigwo atĩrĩ, nĩ korona ĩgũtũũraga-ĩ, kana nĩ gĩko kĩrĩa kĩrĩ gũkũ thĩinĩ wothaga gĩgũtũũraga? Mũrimũ ũrĩa wareherwo nĩ kĩ? Maya mahuti mahuti marĩkũ? Mahuti maya. Wona mahuti maya, nĩmo maratũrehera kinya mĩrimũ ĩyo ya kwa ngoma. Na gũkĩrĩ ũguo, rĩu maraheana mũkaana wa thikũ mĩrongo ĩrĩ na ithano makorwo mathereirio taũni ĩno Kwaga ũguo mambĩke mũrũrũngano mũnene nginya wabici-inĩ cia Ngavana Mũtahi wa Kahiga. Maga kweheria ithuĩ nĩ tũkũmenya ũrĩa tũkũnyita na andũ a gũkũ Rũraya na gũtigathurana na ithuĩ tũramwĩra wega mũno Ngavana Ngavana kũringa- kũringana na Kĩbakĩ ũrĩa tuoĩ tũtirĩ tuona ũthaĩkinyĩte handũ haha na andũ aya marĩ haha thutha wakwa nginya andũ a biacara nä manegenete må no tondå nä marutaga igoti na tå heanite thikå mä rongo ä rä na ithano Ĩni. tå korwo tå å horo å Serious. yå na tå tikå rä a thigå kå na gä ko ta gä kä Ĩni. gaya aikari maiguanĩro ũũ nĩ twaheana thikũ mĩrongo ĩrĩ na ithano na tindi ndauga nĩ aikari mauga thikũ mĩrongo ĩrĩ na ithano county government ya nyĩrĩ ĩtongoretio nĩ mũtahi wa kahiga ũtwĩkĩre ũrĩa ũreka taũni iria ingĩ igathera tũkuone haha ũgĩũka kuga haha taũni ĩno itũ yo thaya ĩthere akorwo ti ũguo munene wa bũrũri angĩtuĩka nĩ agũka gũkũ kĩera gĩkĩ no kĩeherio tũkoria atĩrĩrĩ karĩa atongoria makoragwo makĩrũgamĩrĩrwo ithuĩ ta wanjikũ rĩ kana agiĩki rĩ agũkũthaa rĩ tũtiroragwo Ngĩhuhĩra mũrũri wa Mũgĩkũyũ kuuma kaũntĩ-inĩ ya Rware, niĩ njĩtagwo Mũigai wa Gathũngũ.